e ribegile e dutše in reversal ke na le the four of pentacles e dutše in reversal ke na le the death card ka tšona karta tše tše tharo tše ke rata go botša gore go tloga tšatši la lekgono maybe matšatši a mabedi a tlago ba beke ka mokana ga yona o ka ba le mathata when coming to ditaba tša marato Go na le motho e le gore a ka nna a tlo go kgwetša le gore wa go kgopiša, wa kgwetša le o nyamile. E ka ba molekane wa gago, a ka dira ntho e le gore mohlomongwe wa kgwetša le gore e go nyamiša pelo. Goba wa kgwetša le gore ebile go ba le di-arguments, mara ntho ke tlo go botša yona gore o tlo no kgwetša o nyamile go yona beke yona yekhwi. And then tšhelete le yona e tlo ba bothata yona beke e so, go ra gore o šomiše tšhelete ya gago gabotse. o se ka kgwetša le gore o e spenda bošaedi wa tla kgwetša le gore mafelelong go na tše tle le gore tšhelete ya nyaka ka sepiti ga o na le ka cent šomiša tšhelete ka botse ka tshwanelo go na le ntho e le gore e tla mafelelong kore e ya fela e ka ba yona relationship yeo o leng kare ga yona mohlomong ke mathata e le gore o ipotsa gore it's enough goba e ka no ba le ntho engwe e le gore be e diragala ka ra bophelo ba gago e le gore e tla mafelelong goba e ka ba ntho e le re ya maina le mošomo wa gago kgotsa le gore o motho wa bereka ka di-project o na project e le gore e tla to an end ya fela gomme ge e fela go ra gore lebati le tla bulega go tla tla ye nngwe gape project goba mošomo wa gago maybe o ke contract ga se permanent wa kgotsa le contract ya fela o se ka nyama ka go ka la gore e segale mabati a tlo bulega lo tšeo tse tlo tla ka ra bophelo o ka tlo kgwetša e le gore o kgwetša contract e ngwapa e le gore ebile e ke e telelenyana goba tšheletana ebile e kaone wa kgwetša lebile o kgona go kgwetša a permanent job um go ba bangwe go ka nna gwa ba le wa experienca lehu ya ba ntho e le gore go na le motho e le gore wa mo tseba or motho e le gore wa mo rata wa mo favor wa kgotsa gomme motho maybe a ka ba lwala or something goba motlho mongwe le a kry accident ya ba ntho e le gore motho le wa tlhokofala so gona motho e le gore goba e ka ba motho e le gore o nna gaufi le wena o ka ne ba motlwaetse o ka ne ba so motlwaele mara go na le lekgolo e le gore le tlo tlhaga o tlo kwa ka lona okay ke na le the king of pentacles ke na le the five of swords ke na le the devil le ge e le gore beke e ka thoma gampe when coming to tšhelete ke rata go botsa gore eh, beke matšatšang tša subelela mola mabati a tlo bulega mabaka a tšhelete a tlo bulega ke bona o tlo ba le tšhelete e itseng o tlo ba le lucky ya tšhelete so go ra gore go tloga today a kere ke o botša ka tšhelete le gore o tlo kgwetše le gore ba le problem ya tšhelete o tloga today thoma meditations wa gago thoma manifestation ya gago o manifeste tšhelete gore tšhelete e tle e o seke wa e loser eupša e direng e tle mo go wena le yona relationship ya gago ka go butse gore go ka nna go ba le problem ka ra relationship goba friendship jwalo le jwalo so go ra gore um rapediša any relationship e, e, e, e leng gona ka gare ga bophelo ba gago e ka ba relationship ya gago le bagwera ba gago, batho ba o berekang le bona, baagišane, batho ba family goba molekane wa gago. Go ra gore rapediša relationship tšeo gore go se ka ba le anything e bad e tlago go diragala e le gore e tla cause-a dikgokagano, e tla cause-a dintwa between lena. o swanetše o di rapediše dilo tšeo le lona mabaka a tšhelete wa rapediše tšhelete e seke ya phatlalala eupša tšhelete e tle go wena so o na le power ya go dira dilo tšeo ya go manifesta dilo tše di botse mogola wa reading ye ko go botša gore go ka diragala dilo tše di so ke di-negative things goba motlhong o ka diragala dilo tše di so e le go di-positive things so go e kwa ka di-negative things ga o nape o nyama di sa tloga fase no Reason ya this reading ke gore ge o ekwa o bona gore dilo ge ba go botša gore dilo di tlo diragala dilo tša go se kgahliše dilo tša go se be gabotse go ra gore ema ka maoto thoma go rapela rapela manifest-a dilo tše dibotse o kobe that energy o e defeat-e energy eo ya go tliša dilo tše dimpe o tla bona dilo tšeo ka moka tšona di ka se diragale o tlo di fenya and-e o tlo bona ka matlho a gore ke nnete ntho e be e tlo diragala mare ke nnete ke e fentše ka thapelo le ya ka le manifestation ola wa ka. so ke ra gore le seke la nyama ge le theletša le kwa ke dira reading go e tla dilo tša go se be gabotse ke tshwanetse ke bolele dinnete ge e le gore dilo tše dimpe di atla ke mmereko wa ka gore ke ke le tsebiše o le kgone go di stopa le na le maatla a thapelo okay ke na le the king of pentacles ke na le the five of swords ke na le the devil card ee ke sa tswela go botja gore ge matšatši a ntše a ya go na tšhelete gore e tlo tla ka ra bophelo ba gago so le ba o botsa ka tšhelete gore e tlo tla ka ra bophelo ba gago tšhelete e e etla mara ge e le gore wena you are surrounded by negative energies ge e le gore wena o surroundile ke meleko o na le manaba ba e le gore ba seleka ba loya ba o foša ka dihlare ba bloka tšhelete tša gago jalo jalo tseba gore tšhelete e ka setle mo go wena so ka o tseba gore o swetse o kwele today gore go na le tšhelete o tlo e kgwetšang beke yona eo ke yona nako e le ya gore o e rapediše tšhelete e tle o manifeste tšhelete e tle ka ra bophelo ba gago o dire cleansing ya gago le o ka šomiša wa tlhapa ka letswai le o ka tlhapang ka lona goba whatever o ka kgona go tlhapa ka yona babašo na ke rate go bolela ditlhare mo eh, di-channeleng jaaka le diwašo ga ke rate go di bolela because ka nako nngwe i know gore video tša ka ga di lebelele ke batho ba e le gore um ba nrata fela goba ke batho ba e le gore ba lokile fela ke batho ba go seleke jwalo le jwalo le bona ba le ba go seleka le bona ba tla ba di lebelela and why ba lebelela not video tša ka fela le tša dingaka tše dingwe goba baprofeta ba bangwe why ba lebelela ke ba tseba gore gantši re na le mokgolo wa go le tsebiša gore okay ge ba o dirile solsolsolso di ya solso go thekga motse di ya solso o dira cleansing mmeleng di ya solso already rena re fa batho ba le information ya gorena re šomiša eng e leng e leng and-e batho bale ga ba tshwane gore ba tsebe gore na re šomiša eng le eng. So batho bale re ba fa information and-e batho bale ba dira di-research, batho bale ba bohlale ga se badudi fela, ga ba tshwane le nna le wena re dutše fela. Batho bale ba ekwa gore o šomiša eng le eng wena for protection, go protect-a lapa la gago, go cleanser mmele wa gago, go protect-a mmele wa gago. Tšona dilo tše ntši tšela o di šomišago le bona ba di tšea ba thoma go di tša ba di mixa ditlhare tša bona tša meleko nampile ba di ba kgona go di fita next time o šomiša tsona ditlhare tsene tšela re go botseng ka tsona ga di sa go berekela batho ba lebile ba go fenya le go feta kore dilo di phatlalela le go feta manyalo a thubega mešomo ya fela bana ba feila ka baka la gore re ga re ra le botša And ge re le botša ga re botše lena fela le bona ba tsena mo channeleng tša rena ba theletša na go diragala eng so that's why nna ka mehla ke tlono botšane gore šomiša letswae i know gore le letswae ba le šomiša batho bale ba kgona go tsena o ntse o šomišitše letswae but ke gana mo ke felelang gona tše dingwe tše le wena o rata o di šomiša for protection go tla tswa go wena go sa kgone go sena letso ka kgona go di šomiša for protection sepela mo ka yang gona e ka ba ngakeng e ka ba moprofeteng o no dira tlenseng ya gago gana mola ba o thuše o be gabotse o kgone go attracta lo tše dibotse ka ra bophelo

ya go affecta emotionally le ge e le gore batho bale e o kgone go ke toela goba mohlomong o kgone go ba botša tša bona o kgone go ba botša botša tša bona mara kgotse le wena mo moyeng e o tshwentšeng mo moyeng ke tlo kgopela gore o rapele ke tlo kgopela gore o be le nako ela ya go ke khumana kore le ka go ntšha whatever e leng ka mo monagano e negative o ntšhe ka mo monaganong wa gago you need only positive things le tla ntsholela baoši ke na le di-sinus so le se ke la makala ge ke kwa le kwa ke fela ke bolela ka dinko di ya ke a blockega gantši okay and then ke na le the devil card okay ka yona karata eke o ka butšwa kana temptation e le gore e ka tla mo go wena and gape ebile e ka bole kore o kgotse le gore go na le ntho e le gore o gare wa e dira and then ntho eke o ka o ka ba le temptation ka ga yona so o be careful kudu kudu kudu ka gore ge o ka fola into that temptation eh se se leng gona gore ditlamorago tša ona ke eh, ditsikitlano tša meno o tlo ke tshola o tlo lla whatever decision o tlo e dirang yona bekeke make sure e be decision tše di botse decision tše e le gore di tla o tlišetša success tše e le gore di tla o tlišetša lethabo ka ra bophelo ba gago o se ka dira lo tše e le gore o tlatla o tlo ke tshola kudu when coming to mabaka ditšhelete re setse re nyaka tšhelete re na le ntho e lano gore okay anything which comes re tla e tšea but wa kgotelo ntho e atla mo go wena ke ntho e le gore you are going to, re, to, re, to regret se seng gape re rata tšhelete go tla ka sepitinyana ga re nyako go e berekela goba nako ngwe mebereko ga ego then ra sokola re nagana gore maybe ge re ka ya kae kae ra ba kgopela gore ee ba re fe ntho e le re ka no tliša tšhelete re ntše fela re dutše re ntše re thwala ka mokgono owe Maybe re a kwa re sa tsebe gore re re nyaka go thwala but ene ba thwala a ba re eletše whatever ba fang yona tseba gore ntho e ga e tle fela e tla o tlišetša tšhelete mara wena o sa tlo ke tshola go na le di-sacrifice tše le gore santse o tlo o di dire o tlo kgwetsa go fetša family ya gago one by one o fetša baagišane one by one o fetša di-colleague tša gago batho ba ba leng close to wena one by one o sacrifice ga ke tsebo na o tlo ipshina ka tšhelete la na o tseba gore tšhelete kana ke kry-ile jwang ka go sacrifice maphelo a batho ba bangwe so o be careful ka di-decisions tše o tlo go di dira yona bekeke ka mehla ke rata gore at least motho a trya go rapela a try go manifesta dilo tše dibotse o meditate raiser um eh, your energy aker e raise e vibratele godimo as long as energy yago e vibratela godimo ke a go botša tšhelete e tlo no tla go wena o tlo no ba le lucky ya dilo ka mokana ga tsona and mare ka selo o dutše fase o swantse o e berekele gore e tle mo go wena re se ke ra nyaka dilo tsela tša ka sepiti-sepiti re se ke ra nyaka dilo tsela tša gone gore di tle go rena re dutše fase we are going to regret ke kgopela le fele le lebelela di-video tše bo youtube tše tša di um ba bitšang confessions confessions le fele di lebelela le bone bo batho ba e le gore ba thwetše ga ba ntse ba confessa mola le ko rena o diragalang ka ra maphelo a bona ga ba ipsene ka ra bophelo and a gona motho a ka go ba thuša ka go ka la gore le rena re tšhaba gore lo tsela tša bona di tlatla di tla mo go rena di tlatla di re affecta so batho ba le ba bothateng le fele le lebelela di-video tša mohuta owe le tlo kgona go bona gore na um ntho e ke ya go thwala e dira eng ka gare ga bophelo ba motho. Tšhelete ra e nyaka, tšhelete ra e need-a because without yona re ka se je, re ka se apare, re ka se phela gabotse mara ga ra tshwanela go e rata to such an extent mo e le gore re ikemišeditše go sacrifice batho ba bangwe. A re rage re e rata goba re e nyaka, re e nyake ka tsela e le gore re tsa re ema ka maoto ra e šomela, ra tseba gore whatever we get ke mphufutšo wa phatla tša rena. Ke a le leboga, le be le be ke botse.